Na mi xeweta hi vito ra matimba ra Yeso Kreste wa Nazareta mina mfundhisi Mashava M_H a mi nga ti soli eka madyambu ya siku ra namuntlha I greet each of every person wherever you are you are warmly welcome in the wonderful name of Jesus you won't regret I tell you the truth you won't regret upon your life. hi khensa vanhu hinkwavo kusuka eka ndhawu ya Limpopo swifundzha hinkwaswo leswi nga kona Afrika-Dzonga na le matikweni ma le handle Zimbabwe ha mi amukela Mozambique ha mi amukela Xikwembu a xi mi pfuna xi mi katekisa na matiko hinkwawo lama nga kona n'wina mi nge le ku hi voneni na ku lava ku yingisela rito leri. xikwembu a xi mi pfuni xi mi katekisa a hi yeni a ritweni ra xikwembu eka buku ya geneza 29 hi ta hi ya hlaya verse number 15 geneza 29 verse number 15 yi ri ta yakopo loko a tirhela ku teka rahele na leya mara verse number 15 yi ku kutani labani a ku ka yakopo xana u nga ndzi tirhela mahala hi mhaka ya leswi u nga xaka ra mina xana kutani labani a ku ka yakopo xana u nga ni tirhela mahala hi mhaka ya leswi u nga xaka ra mina xana Mm. Geneza 29 verse number 15. Kutani Laban a ku eka Yakobo, xana u nga ni tirhela mahala hi mhaka, hi mhaka ya leswi ni nga malume wa wena xana? Xana u nga ni tirhela mahala hi mhaka ya leswaku hi leswi u nga xaka ra mina xana? Vamakwerhu wa mina a hi khongeleni. xikwembu na khongela hi vito ra matimba ra yesu kreste wa nazareta ni vulavula vutomi ni vulavula ku hlayiseka ni vulavula rirhandzu eka siku ra namuntlha loko ha ha ya ku tweni ka rito ra xikwembu ni khongelela na vamakwerhu lava nga tiyimisela ku twa rito leri hi matimba ya malokwetsima ni lava ku ya dyondzisa eka geneza 29 verse number 15 laban u ri eka jakopo Xana u nga ni tirhela mahala hi mhaka ya leswi ni nga xaka ra wena xana? Ni lava ku ya dyondzisa ehansi ka nhlokomhaka leyi nge Working for Laban, Ku Tirhela Laban. Nhlokomhaka ya hina hi ta yi veka hi ndlela leyi, Vanhu Va Tirhela Laban. vanhu va tirhela Labani. Loko ni ya heta ku dyondzisa, mi ta kota ku swi twisisa ku Labani kumbe ku tirhela Labani swi vula yini. Loko ni ya fika makumu, u ta rhandza ku tirhela Labani kumbe u zondha ku tirhela Labani. Vanhu va tirhela Labani. I yini ku tirhela Labani, Mfundhisi Mashava? Laban u lava ku u n'wi tirhela mahala hikuva u xaka ra yena. Ma-business ya vanhu vo tala evuton'wini ma wisiwe hi maxaka ya vona. Mabindzu ya vanhu vo tala evuton'wini ma wisiwe hi vanhu lava va nga le kusuhi na vona. Vanhu va le handle va sapota ngopfu ku tlula vanhu lava u va tivaka va nga le kusuhi na wena. vanhu ve le handle va hlohlotela mara lava va ku tivaka va tele ku ku jelazela se laban u lava ku n'wi tirhela mahala evuton'wini bya yena laban a nga swi lavi ku ku holela laban u lava ku hinkwaswo swi vuya eka yena vanhu va tirhela laban mm. va ka hina ku tirhela Laban i ku tirhela munhu loyi a nga na swa yena ku tirhela munhu loyi a nga na swa yena u na matimba ya ku u tirha mara a ri ku ku kholeleni hi loko u tirha kumbe u tirhela munhu mara a ri karhi a ku kholela u swi vona ku no yisiwa entirhweni hi xiyimo xa vana kaya no yisiwa entirhweni kumbe ku ya tirhela munhu luya hi mhaka ya ku ni lava ku vana va hetisa xikolo no tirhela ku ni ta kota ku belela lwangu hi ku ha pfuteriwa ekaya mara u swi vona ku loyi u tirhaka eka yena wa ku kholela. u ku kholela hi ku a wu na leswi swo ringana na leswi yena a nga na swona Laban u fumile Laban u na swa yena mara loko u ku u n'wi tirhela u tirha a ka a ku kholela ku tirhela Laban va ka hina swa vava ku tirhela Laban. i ku tirha hi ku va hi ku volunteer-a mara a ka ku volunteer-a ka wena Laban a nga swi tekeli nhlokweni u tshama u volunteer-a malembe mara u nga tekeriwi nhlokweni u volunteer-a malembe u ri karhi u tirha mara eka ku volunteer-a ka wena ku thoriwa van'wani emahlweni ka wena wena u nga volunteer-a lembe kumbe malembe mambirhi kumbe manharhu va nga ku teki working for laban ku tirhela laban swa vava ku tirhela laban a swi tsakisi ku tirhela laban a swi nandzihi u volunteer-a malembe mara u nga kumi nchumu jakopo u ri eka laban embilwini ya yena loko a twa labani a ku xana u nga ni tirhela mahala hi mhaka ni nga xaka ra wena xana mara jakopa moyeni wa yena a ku no u fane a ni holela se u ri eka labani ni ta tinyikela ma swi twa ku se wa volunteer-a jakopa ni ta volunteer-a ku ku tirhela seven years mara aka seven years leyi loko yi hela ni kombela ku u ni nyika rahele vonani o tiboha hi yexe jakopo wa volunteer u ri ni ta ku tirhela seven years mara a ka seven years leyi ni holeli rahele a vasati wa mina se laban a ku aha u nga vileli ni ta ku nyika leswi u lavaka swona ku tlula ku va ni teka n'wana wa mina ni n'wi nyika vanhu va le handle se va ka yini ku tirhela laban i ku tirha hi ku volunteer mara eka ku volunteer ka wena swi nga tekeriwi nhlokweni mm. ku tirhela laban i ku tirhela vanhu lava va nga tsaka hi ku tinyiketela ka wena kumbe ku volunteer ka wena mara endzeni ka ku tsaka ka vona vona vo lava ku binefita eka wena mara a ku heteleleni va nga vuli nchumu hi swona i ku tirhela labani working for labani vanhu vo tala ve le ku tirheleni ka labani ku tirhela labani is to toy what is to toil to toil i ku va u tirha hi matimba u juluka u ti nyiketela mara u kuma ti-result to ka ti nga ri kahle hi lero to toil u tirha hi ku ti nyiketela mara a ku heteleleni ku na bad result u tirha hi ku ti nyiketela mara u kuma ti-result kumbe mbuyelo lowu a wu nga wu languselanga jakopo a tirhela labani seven years a ti nyiketela seven years mara ti-result ti nga fambelani na leswi a nga ti nyiketela swona working for labani ku tirhela labani vanhu va tirhela labani loko ni ya heta ku dyondzisa laha a ni chumayeli namuntlha no dyondzisa kunene loko ni ya heta ku dyondzisa makwerhu wa mina u ta zondha ku tirhela labani evuton'wini bya wena vanhu va tirhela labani loko se a hetile seven years Jakopo a ka a tirhela Labani. Hi yena a tlhelaka a tsundzuxa Labani ku a se ni hetini ni holeni. Ku tirhela Labani i ku tirhela munhu loyi a lavaka ku u n'wi tsundzuxa loko n'hweti yi hela ku ni holeni mara a ka a swi tiva ku n'hweti yi herini. Laban u lava wena u n'wi tsundzuxa u lava wena u n'wi landzelela u lava wena u n'wi londza ku heyi se n'hweti yi herile mara leswi u nga ta nyikiwa swona. u ya kuma leswi a wu nga swi languselanga se jacob u ri eka labani ni hetile malembe ya seven ni holeni ni kombela u ni nyika rahele wa mina rahele u yimela leswinene swo saseka swa kahle se ni kombela rahele wa mina se na ku tshemba na ku pfumela ku na wena laha u nga kona ku na rahele wa wena u n'wi lavaka evuton'wini laha ni vulavula hi leswinene leswi u swi tsakelaka emoyeni wa wena mara swa tika loko u ya u ya kuma leswi a wu nga swi languselangi ku tirhela labani va ka hina hmm. swa tika i ku va u organizeriwa swilo hi ndlela liya ya ku u nga vulavuli ku a ta kota ku fikelela leswi yena a lavaka swona loko a ku ni holeni labani u ri ni ta ku organizela mucato hi yena a nga lulamisa mucato a rhamba na vanhu ku lulamisiwa hinkwaswo mara laban mucato lowu a lava ku wu endliwa na vusiku wu nga endliwi na hlekani hi mhaka ya ku a ri na xikongomelo xo karhi se ku tirhela laban i ku tirhela vanhu lava va lavaka ku ku organizela swilo mara with wrong motives ku va ku ri na swin'wana swo ka swi nga ri kahle leswi va lavaka ku swi fikelela hi lero va ku organizela swilo hi ndlela ya ku va kota ku benefit-a va hundzuka ti-parasite evuton'wini bya wena waiting for laban vanhu va tirhela laban vanhu va tirhela laban. Laban u tirhela exinyamini ku tirhela Laban i ku va u tirhela exinyamini mara u nga koti ku twisisa ku mara swi swa mina swi yela kwihi u tirhela exinyamini hi ndlela yin'wani a wu swi tivi ku ku ya humelela yini le mahlweni wo tirha muhulahula. ku tirhela Laban i ku tirha muhulahula hi ndlela yin'wana u ku ha sweswi nga ta humelela because u fane u tirhela a xinyamini mara endzhaku ka karhi loko u ku phaphara u ta kuma ku yee u endli tiblanda to tala ngopfu ah, u endli swihoxo swo tala ngopfu because a wu tirhela a xinyamini se labani u va catisela exinyamini loko a heta kasi labani u nyiki jakopo leya tsundzukani seven years leyi a nga yi tirha a tirhela rahele mara u ya a ya nyikiwa leya loyi a nga lavi yena why swi endleriwe exinyamini a phutseriwile. Se Jakopo loko a pfuka nampundzu timhaka se a ti onhakile hikuva se a tivile leya ene loko u za u tiva munhu a wu fane u nga ha jiki u nga ha tlheleli ndhaku se loko a ku phaphara a kuma ku loyi va nga n'wi tivanisa na yena i leya a hi rahele working for laban vanhu va tirhela laban vanhu vo tala mi khomeleya a mi khomangi rahele loyi a mi lava yena u dirayivha movha lowu a wu nga lavi wona wena wena u dirayivha movha lowu a wu nga lavi wona hi mhaka ya ku swin'wana a swi fambangi kahle u tsandzeka ku tiyisela u za u ku ha swatswa ni ti tekela leya vanhu vo tala mina leya yindlu leyi u tlelaka ka yona a hi yona a wu lava yona that's why na pulani ya kona swi nga ha fambelani yindlu leyi u tshamaka eka yona i leya a hi rahele loko u ri na nchumu evuton'wini lowu a wu nga lavi wona mara u yo tikuma u weli ka wona hi xiyimo swi tivi ku u kumileya a wu kumangi rahele vanhu vo tala va na leya hmm. van'wani vana lava mi nga na vona a wu nga tiyimiselangi tiyo biha u nga tiyimiselangi loko u n'wi langusa na mbilu ya wena ya vava i leya vanhu vo tala mi kume leya evuton'wini a mi kumangi rahele loyi mi nga n'wi tirhela malembe lamo tala mi kume leya mi ku solanga mi kume leya mi ku tsena ni ri na nuna mi kume leya mi ku tsena ni ri na sati mi kume leya mara a hi yena rahele wa n'wina a mi le ku tiphineni n'wina hi ku leswi mi nga na swona a hi swona a mi lava swona wun'wana nuna loyi a nga na yena a hi yena a lava yena wun'wana nsati loyi a nga na yena a hi yena a lava yena mara hi ku xiyimo a xi bihini u ariwa kun'wani u tibyela ku loyi loko a ni amukela swa antswa ni tshama ni ya emahlweni i leya hi yona mhaka ku ri hava connection exikarhi ka n'wina vambirhi swa tika a swi olovi hi ku u kumi leya vanhu va tirhela labani loko u tirhela labani u ta hola leya matshan'wini ya ku u hola rahele loyi a wu lava yena se loko a ku papa ra swaku o oh, why u ni kanganyisa u ni nyiki leya ene mina a ni lava rahele rito ra xikwembu ri ri rahele a sasekile swinene mara leya a nga sasekangi ku tlula mani rahele rahele a sasekile a tlhela a yimeka mara leya yi ri a nga sasekangi loko u langusa leswi u nga na swona wa swi vona ku moyeni wa wena a swi sasekangi wa swi vona matihlweni ya wena ku a swi sasekanga i leya se a ku ni kanganyisile twanani ku tirhela labani i ku tirhela munhu loyi a nga tata na ti-excuses u ta na swo tivhikela hi swona u ri labani eka jakopo a swi pfumeleriwi etikweni ra ka hina ku va lontsongo a rhangela lonkulu lonkulu u fane a rhanga a tekiwa ku sungula why a nga n'wi byelangi a nge se sungula ku tirha seven years why ku nga sayiniwangi contract leyi ya 7 years ku tlhe ku vuriwa ti-terms and conditions swi va ri a rivaleni hinkwaswo mara u kombisa ti-terms and condition loko se timhaka ti bihini a ku a hi tirhisi swona hi pholisi ya hina hi tirha so so so so so so mara u kombisa timhaka ta pholisi ya yena endzhaku ka loko swilo se swi onhakile a nga n'wi byeli eku sunguleni vamakwerhu ha hlangana na swona kwala evuton'wini hina hi nga na swo famba mi joyini ti-insurance to tala hlangana na accident u ta twa se va insurance va sungula ku ku byela switori leswi a ku sunguleni loko wa ha joyina insurance yeleyo va nga ku byelangiki kun'wana u joyinisa sayiti yo karhi sweswi u le ku chayeleni kahle hlangana na xiyimo swa endleka va ya ku byela leswi va nga ku byelangiki loko wa ha yi joyina swa humelela se la jakopo u twa swilo swintshwa ku e ku humelela yini why malume mi nga ni byelangi ku a swi pfumeleriwi ku teka lontsongo munhu u fanele a teka lonkulu ku sungula kumbe ku tekiwa lonkulu ku sungula mara se why mi nga ni byelangi a rivaleni i ku tirhela labani vanhu va tirhela labani mm. vanhu va tirhela labani evuton'wini bya vona hi vito ra matimba ra yesu kreste wa nazareta mm. labani ku tirhela labani i ku va u tirhela munhu loyi a lavaka ku u kuma leswi yena swi tsakisaka yena mara leswi wena swi nga ku tsakisiki ku tsaka yena mara wena a wu le ku tsakeni i ku tirhela Laban se u ri eka yena loko ku ri ku wa ha lava Rahele a swi bihanga tirha seven years se wa n'wi thola ro sungula jakob a yo voluntiara seven years a kumara ka ku voluntiara ka mina ni kombela ku u ni khensa hi rahele n'wana wa wena la se ku vula yena jakopo u ri hayi se loko u lava rahele na ku thola mara u fane u tirha seven years u n'wi tirhela se yima vhiki loko vhiki leri hela ni ta ku nyika rahel mara u fane u n'wi tirhela seven years se ku tirhela laban i ku va u rhwexiwa xikweleti lexi a wu nga tiyimiselangi hi famba swin'we vanhu va hosi hi famba swin'we vanhu va hosi ku tirhela labani i ku va u rhwexiwa xikweleti lexi a wu nga tiyimiselangi u ri eka yena ni ku nyika xikweleti mara xikweleti lexi u fane u xi tirhela seven years se ni nyiki vhiki ra ku phurosesa xikweleti lexi hi lunghisa lunghisa hi sayina contract leyi mara leyi se i ya seven years mara eka yona u ta tirha ni ku nyiki rahele mara loko ni ku nyiki yena u fane u n'wi tirhela seven years mara u n'wi tirhela u ri kwala emutini wa mina Hmm. ku tirhela labani swa tika hayayayaya vanhu vo tala mi rhwexiwe swikweleti leswi a mi nga tiyimiselangi vanhu vo tala mi endlisiwe swikweleti leswi a mi nga tiyimiselangi swin'wana se mi tsandzeka no huma swin'wana swi mi nghenisile le ka credit bureau se mi nghene hi matimba loko mi ya hala a swa ha mi pfumeleli ku mi nga teka swin'wana hikuva van'wani mi blacklist-wini hi ku xikweleti lexi a mi ri ndzeni ka xona a mi yo xi lava mi yo nghenisiwa twanani nchumu lowu a kolotisiwaka wona i nchumu lowu a tirhela wona seven years yo sungula a nyikiwa swa rhongo mara a byeriwa ku u ku va u kuma swa right tana hi xikweleti swi teki hi xikweleti vamakwerhu wa mina swikweleti swin'wana leswi mi nge le ndzeni ka swona mi yo nghenisiwa mi nga tiyimiselangi mi yo nghenisiwa mi nga tiyimiselangi swin'wana swa kona i swikweleti swa ku lovola swikweleti swa micato swin'wana wena tanihi n'wanuna a wu organizini ku mucato wa mina lava ku wu durha so mara lowa n'wansati a ku hayi a hi fambeni na minkarhi swi tikombakhombanyana ivi mi tikuma mi ngheni ndzeni ka dyikweleti lebyi na sweswi ma ha hakelaka mi teka malembe ma ha hakela vukati kumbe lebyi mi nga teki lebyi mi nga hlanganisiwa ene a ka vukati bya kona se u hakela mi ku mi holova kwalaha kaya swi pfa swi nga fambi kahle mara u tsundzuka ku loko n'hweti yi hela va ha koka mali ya mucato swa vava ku tirhela laban a swi olovi working for laban vanhu va tirhela laban vanhu va le ku tirheleni ka laban u va na swikweleti leswi a wu nga tiyimiselangi i ku tirhela laban ku tirhela laban kun'wana i ku tikuma u ngheni ka swikweleti hi ku navela van'wanyana ku va na yini se loko a byeriwa jakoba ku work another seven years in order to get ration make sure that you work for another seven years rito ra xikwembu ri ri jakopo mbuyangwani jakopo wa vanhu hi ku a rhanda ra hena yi ri a tirha another seven years ingaku i swisikwana switsongo but a tirha seven years yin'wana okay a hi langutiseni loko mi katsa seven years leyi se a nga yi tirhela na leya yo sungula malembe mangani fourteen years that means u yi a ya kuma leswi a swi lava hi muholo wa fourteen years ayayayayayayayaya khamkhuletani ku loko a hola n'hweti na n'hweti i mali muni muholo wa 14 years eka minkarhi ya namuntlha ku hava munhu loyi a nga lovola ku fana na jakopo jakopo u lovori hi muholo wo ringana 14 years leya hi nge n'wi hlayi hi ku a nga lavi yena laha hi vulavula hi rahele malembe yo sungula ya 7 a tirhela rahele na malembe ya vumbirhi ya 7 a tirhela rahele se u lovoli hi muholo wa 14 years se ku tirhela laban i ku va evuton'wini bya wena va lava ku u durheliwa aka xin'wana na xin'wana loko u maka yindlu u fanele u durheliwa u xava movha u fanele u durheliwa u teka nsati u fanele u durheliwa u sungula leswiya u fanele u durheliwa u sungula business u fanele u durheliwa kun'wana hi laha ka ku loko u lava swilo va ku rhanga u diza va ku rhanga u yi diza ku sungula hi mali yo karhi u kuma ku u hava u boheka ku ya lombalomba hi ku u lava ku fikelela leswiya se laban u lava ku u durheliwa eka xin'wana na xin'wana u lava ku durheliwa i labani yoloye i labani ene a nga heleli kona loko se a heta seven years jacob hakunene a ni a tirhela xikweleti rahele a nyikiwile yena u ri eka yena teka na bilida mutirhi a ta kota ku tirhela rahele Bilida hi loyi na yena n'wi n'wi n'wi tirheni ene vonani loko bilida a ta a ta va mutirhi wa rahela swi vula ku sapoto ya jakopo yi fanele yi va henhla ngopfu ku tirhela labani i ku tikuma u tlhaviwu sapoto u nga tiyimiselanga ku na vanhu lavo tala loko n'hweti yi hela timali ta vona ti sapota vana vo hambanahambana va koka yi ya leyi va koka yi hala va koka ya leyi va koka ya hala u tirhela labani hi ku loko u langusa ka akhawunti loko se va kokakoka na leswi u nga swi teka a wu sali na nchumu u navela no tshika ntirho wena you are working for labani vanhu va tirhela labani loko u tirha u nga sali na nchumu u le ku tirheleni ka labani evuton'wini bya wena working for labani i ku va u tirha malembe lamo tala mara u kuma swa rhongo leswi a wu nga swi languselangi rahele hi leswinene leya hi leswo biha leswi a wu nga swi lavi mara u kuma swona hi vito ra matimba ra yesu kreste wa nazareta ha labani u lava ku u enjoya xikweleti u nga ri ku xi laveni i labani yoloye ku tirhela labani va ka hina u ta ku nyika ti-excuses to tala ngopfu minkarhi yo tala u kuma ku swa tika wo u ta ku yini ku tirhela labani a swi olovi mm. ku tirhela labani ku tirhela labani va ka hina i ku va a ku edela swin'wana leswi a wu nga ri na swona mara leswi ediwaka hi leswi a lavaka ku u swi hakelela mara u swi vona ku mhani le ku vuyeliweni hi nchumu no hakelela mahala ku na vanhu lava va nge le ku hakeleni ka swilo mahala hi ndlela yihi van'wani va hakela swilo leswi nga onhiwa hi vana van'wani va hakela swilo leswi vo ngo yo lumbetiwa van'wani va hakela swilo ntsena swi va dyela mali ya vona mi tirhela Laban 14 years a ka a tirha xiyimo xi ku xi tika ku tirhela Laban i ku va u tirha evuton'wini bya wena mara u nga tshunxiwi ku u fika laha u tirhelaka na swa wena Laban a enjoya ku Jakopo a tirhaka a vuyisa swilo laha kaya Laban a nga swi lavi ku release mani Jakopo a ya a ya va na muti wa yena a tlhelo hi ku a swi tiva ku loko Jakopo a xava swilo swi ya dyiwa laha kaya na Laban u ta dya se Laban a nga lavi ku ku release Laban a nga lavi ku ku tshunxa Jakob a za a ku kasi mina ni ta release-iwa rini ni ya tirhela ndyangu wa mina mm, ni ta release-iwa rini ni ya tirhela ndyangu wa mina va ka hina ku tirhela labani swa tika ku tirhela labani i ku tikuma u teki vavasati vo tala lava a wu nga tiyimiselangi hi vona u ku kumbe ka loyi swi ta lungha kumbe ka loyi swi ta lungha se u kuma ku se swa tika na sapoto yi le ku tikeni u tirhela labani loko ma ha lava ku ya hehla mfundhisi maxava i yini ku tirhela labani Ku tirhela Laban i ku tirha malembe mo tala mara u nga kombi ku u tirheli yini a ka malembe ma wena lamo tala. Xivutiso i ku, loko wo tshika u wa u fa namuntlha ndyangu wa wena u wu siyela yini? Ni lava ku u kota ku vona ku malembe lamo tala a wu tirhela Laban, loko wo wa namuntlha va ku a wa ha ri kona ndyangu wa wena wu ta sala na yini? Loko wo wa namuntlha va ku a wa ha ri kona vana va wena u ta va u va siyeli yini va nga kota ku sala va nghena xikolo wena u nga ha ri kona na emisaveni loko u langusa loko ni ku ni dyondzisa hi ndlela leyi u ta swi vona ku malembe lamo tala a wu tirhela labani u na malembe mangani u ku tirha mara na yindlu yo tlela u hava u na malembe mangani u ku tirha mara na mibedwa u hava U na malembe mangani u ku tirha na jarata ri se feseriwa? U na malembe mangani u ku tirha ku hava na lexi u nga ta komba ku a wu tirhela yini hayi a wu tirhela Labani munhu loyi a tirhelaka Labani i munhu loyi a tirhaka mara swi nga tikombi ku swi yela kwihi munhu loyi a tirhelaka Labani i munhu loyi a tirhelaka vanhu lava tsandzekaka ku khensa u tirha hi matimba mara vanhu va tsandzeka ku ku khensa u tirha hi matimba mara vanhu va tsandzeka ku appreciate u tirha hi matimba mara vanhu va ku ha a tirhi swa yena ntsena hina hi ku hi benefita u le ku tirheleni ka labani man'wani majaha me le ku humeleleni van'wani vanhwana ve le ku humeleleni ha ve le ku humeleleni swi le ku fambeni kahle wena u tirhela yini hi december van'wani va amukela mali ya kahle leyi va nga tlanga switokofela swa va tlangela va ya dya khisimusi ya kahle wena laha lembeni u vekisi yini why u tsandzeki ku vekisa you are working for laban u tirhela laban eka swilo swa wena Makwerhu wa mina, vana a va dyi nchumu laha kaya, u tirhela Labani. Nsati a nga hlayisekangi, u tirhela Labani. Mara le handle u le ku sapoteni ka vanhu hi ndlela ya xiyimo xa le henhla. Mali ya wena yi tirhela handle ku tlula ekaya, u tirhela Labani evuton'wini bya wena. u le ku tirheleni ka Labani loko u tirhela Labani u ta ku ta pfumaleka na bokisi ro ku lahla ku heteleleni loko u tirhela Labani ku ta pfumaleka na sosayiti ya ku ku lahla a ku heteleleni hi mhaka ya ku na mali yo chayela sosayiti u hava you are working for Labani vanhu vo tala va le ku tirheleni Labani xivutiso hi lexi papa wa mina mhani wa mina loko mi ya phexenini mi ya huma na yini phela munhu loko va ku le phexenini u kumi mali ya phexeni hi leyi a va n'wi kokela yona kumbe leyi yena a ti vekisela a ti endleli pholisi yo karhi wena loko u phexena u ta huma na yini u ta ya u ya ku wiseni u rhithayara u khome yini a wu tirhela labani people are working for labani a mi se karhala ku tirhela labani loko se mi karhele ku tirhela labani mi ngo mfundhisi na mina ni wela ka lava va tirhela labani confessa namuntlha hi ku xikwembu xi lava ku cinca vutomi bya wena vanhu vo tala va tirheli labani malembe va tirheli labani malembe wo langusa hi vadyondzisi lava va nga ku dyondzisa malembe ndzhaku na namuntlha wa ha famba hi milenge a hi ku movha a nga wu lavi ni vula thicara leriya wa ri tiva a hi ku movha a nga wu lavi i ku u tirhela la ban a ka malembe lawa a nge le ku ma tirheni a hi ku a nga wu lavi ku a lo a nga wu lavi hi ku movha a ni wu fanele u kuma xo famba xi ku susa from point a to b wa wu lava mara hi ku u tirhela la ban swi le ku tikeni swilo swilo swi le ku tikeni ku tirheliwa la ban yindlu yi le ku hahlukeni ku pfumaleka na xileti xo phecha hi ku ku tirheliwa la bangi swilo swi le ku tikeni munhu u tsandzeka na ku va yena hi yexe a ti hlayisa hi mhaka ya ku u tirhela la bangi van'wani mali ya vona va hola se yi herini loko se yi nghena wa swi tiva se to koka koka tiakhawunti a swi tiva ku ni ta sala na twenty rhandi hi mhaka ya ku u tirhela la bangi makwerhu wa mina. u nga tati swikweleti evuton'wini bya wena ene u nga vi na xikweleti xo hundza muholo wa wena loko ku ri ku u hola five hundred rand u nga vi na xikweleti xa six hundred rand hi n'hweti hi ku u ta hakela five hundred leyi u nga yi hola u tlhela u famba u lomba hundred rand yo tlhandlekela se u ya hanya vutomi bya ku tirhela la bangi vanhu va tirhela la bangi. loko u lava ku vona ku vanhu va tirhela la bangi u tsandzeka no xava khekhe a endla birthday ya n'wana wa yena kwalaya kaya n'wana wa yena wa ngati xikhekani nyana xitsongo na na na na cold drink nyana u tlhandleka tafuleni mi ti yimbelelela na vana na nsati mi endlela n'wana birthday kwalaya kaya mali yo xava khekhe fifty rand ya kala hikuva tirhela la bangi. sweswi hi langutisana na vuvabyi bya COVID ma swi vona ku le ku lweni hi le ku khongeleni hi matimba mara ve ri ku va u hlula swilo leswi u fanele u dya swakudya swa kahle u ta swi dya kwihi makwerhu u ku u tirhela la bangi u ta swi kuma kwihi swakudya swa kahle u fanele u dya swakudya swa kahle u nwa swilo swa kahle leswi nga ta ku siya na ti vitamin ta kahle laha emirini wa wena swi tshamiseka u ta swi kuma kwihi u ku u tirhela la bangi. u ta swi kuma kwihi ku tirhela la bangi xa wena u tirhela petiroli yo u chela movheni u jikajika mara lomu u yaka kona loko u vuya a wu vuyi na nchumu u tirhela la bangi u le ku tirheleni ka la bangi loko u tsandzeka na ku humesa tithe ekerekeni u tirhela la bangi vanhu va tirhela la bangi vamakwerhu wa mina lava ku ya khongela hi vito ra matimba ra yesu mi tshova moya wa ku tirhela labani wa humelela evuton'wini bya wena wa boxeketa evuton'wini bya wena swi ku fambela kahle vanhu hinkwavo lava a va khomeletiwile hi labani ha va chucha hi vito ra yesu hi matimba ya malokwetsima swi mi fambela kahle mi tirheli labani malembe namuntlha ma tshunxiwa hi rini ku tshama na nsati yoloyo mara a wu n'wi lovolangi loko o fa u ta lovolisiwa bokisi hi ku u tirheli labani malembe lamo tala mara hi vito ra yesu hi ri ku sukusela namuntlha ayayayaya swa hundzuluka hi matimba ya malokwetsima matafula ma hundzuluka ma komba leswinene a henhla ka wona hi vito ra yesu jakopo a rhiliziwa a kota ku ya tiyimela o makariyandarababoshenderebesikarabasandarabasehi loko se a tshushiwile vito ra yena ri ya ri ya cinciwa va ku se hi wena israyele ku sukusela eka jakobo ku va na leswinene rixaka ri ya ri ndlandlamuka ku za ku huma yesu loyi mina na wena hi n'wi khongelaka swi ku swi suka kwele ka vo jakobo swa endleka ne le ka wena u tirhile labani malembe i karhi wa ku u tirha swi vonaka i nkarhi wa ku u xava movha lowu u wu lavaka i nkarhi wa ku u aka yindlu leyi u yi lavaka i nkarhi ya ku u tiorganayizela mucato lowu u wu lavaka i nkarhi ya ku u sapota kereke ya wena i nkarhi wa ku swi ku fambela kahle i nguva leyintshwa ku sukusela namuntlha u le ka nguva leyintshwa huma eka lava tirhelaka labani u sungula ku tirhela Xikwembu lexi nga ta ku pfuna ku ya emahlweni focus-a eka Jehovha vanhu lavo tala va tirheli Labani malembe swa vava swa tika a swi a swi tsakisi hikuva tirheli Labani malembe lamo tala hosi a yi ku pfuni hi ku katekisa tshunxiwa eka ku tirhela Labani u n'wi tirhelile swi ringene hi la ku lembe leri loko ri hela u komba ku a wu tirhela yini hikuva u tshunxiwile eka siku ra namuntlha ndzi kongoma emahlweni ndzi tlhandluka emisaveni ndzi ri karhi ndzi khongela Yeso wanga.

ndzi tsakile swivi swanga swi herile hi tshunxiwile eka ku tirhela Labani tlalamba tsaka swa kahle swi endlekini u tirheli Labani swi ringene van'wani mi tirheli vavanuna malembe lamo tala mara vavanuna lava va va lava ku tirha va lava wehe n'wansati u n'wi tirhela a yo tshama hayi u tirhile swi ringene u karhele ku tirhela Laban a swi vi kahle a ku vi xandla famba xandla vuya mi khomisana mi sapotana swi kota ku va kahle i n'wanuna wa njhani wo ka a nga lavi ku tirha a lava ku tirheliwa hi n'wansati no a hi humeni a ka ku tirhela Laban hi sungula ku tirhela mindyangu ya hina. hi tirhela xikwembu xa hina hi tirhela tikereke ta hina hi tirhela tiko ra hina swi kota ku va kahle swi saseka ku produce-eka vanhu va kahle vanhu va tirhela labani mara n'wina hikuva mi twi rito leri mi tshunxiwile aka ku tirhela labani hi yimbelela risimu leri swin'we ni ya khongela ndzi hi swi ringesile

xikwembu xa matimba katekisa vana va wena va endli hi titswalo ku sukusela namuntlha va huma eka ku tirhela labani hi vito ra yesu kreste swa vona swi va fambela kahle swa va sasekela swa va hatimela hi matimba ya malokwe tsima na ku khensa xikwembu swi va fambela kahle amen katekani hi vito ra yesu kreste wa nazareta labani swi vula layiti Laban swi vula ku leswo vangama Laban swi vula ku leswo hatima kahlekahle Laban u lava ku u vangamisa yena Laban u lava ku ku nyuka yena Laban u lava ku ku hatima yena wena u basuluka ku ya emahlweni Laban meets light Laban meets bright. Laban swi vula ku vangama. Yena wa vangama, u nyukile, swi n'wi fambela kahle, mara wena u ka u hlupheka na ndyangu wa wena. Ku sukusela namuntlha u tshunxiwile aka ku tirhela Laban. God bless you! Hosi a yi mi pfuni, yi mi katekisa ku ya emahlweni. Mi tshunxiwile aka ku tirhela Laban, se mi tirha swi vonaka. Goodbye. in Jesus name amen.